O'r dynod cynta nes i gyrraedd y brifysgol, nath y brifysgol wneud hi'n eitha clir bod modd wneud asesiadau trwy'r Gymraeg a fi erbyn hyn di roi pob un traethawd mewn yn y Gymraeg hyd yn oed yn y modiwlau Saesneg. Ie, dwi'n credu mae fe'n rili really bwysig fod siawns i ni cyflwyno gwaith yn Gymraeg. A felly mae fe'n mwy haws i gwneud. Mae rhaid cael ei wneud yn amlwg iawn bod 'da fi'r hawl i gyflwyno fy ngwaith trwy'r Gymraeg yn yr adran. A heb gyda pethau fel mathemateg ble fi wedi cario ymlaen gwneud e o ysgol ail radd ond fi heb 'di cael yr opsiwn i gwneud y cwrs yn Cymraeg. Dwi wedi dewis i wneud fy asesiadau drwy gyfrwng Gymraeg ac o hynna'n broses hawdd iawn i fi allu wneud. Um, ond yn annog fi fawr i fod yn gwneud nhw drwy gyfrwng Gymraeg gan fy mod i wedi gwneud lefel A Cymraeg. Nes i gychwyn yn Saesneg yn cychwyn y blwyddyn oherwydd o'n i'n meddwl oedd o'n haws i'r tutoriaid oherwydd oedd neb arall yn neud o'n Cymraeg. Ond nes i sylwi bod o'n i'n mynd yn as well o'n i'n gallu So nes i ddewis neud o'n Cymraeg. Oedden nhw'n cefnogol iawn hefo be nes i ddewis a oedden nhw'n hapus i newid o i fi. Felly pan nes i ymuno â Phrifysgol, um, ces i ddau diwtor personol sy'n siarad Cymraeg yn automatic. Um, un yn yr adran Cymraeg, sef um, uh, sef ysgol catref i fi, felly dyma lle dwi'n cael mwyafrif o fy ngharfonfyd um, Tiwtor personol. Dwi'n just teimlo like mor falch bod hi yn siarad Cymraeg wrthyn ni, hefyd mae'n ei unig siawns ni yn gallu siarad Cymraeg yn y coleg. Ges i tiwtor personol Cymraeg yn y flwyddyn gynta, ond oherwydd amgylchiadau, ges i ddim hynna yn yr ail flwyddyn, a nes i teimlo'r colled ohono fo oherwydd o'n i'n mwynhau gallu siarad dim Cymraeg hefo tiwtor personol fi. Dwi'n meddwl bod o yn well i gael un, oherwydd dwi'n mwy cyfforddus i siarad i rwy'n Cymraeg na Saesneg, oherwydd dwi'n ffeindio fo'n anoddach i siarad i rywun yn Saesneg na Gymraeg. Oedd o'n brofiad gwych rili ar gyfer y, y flwyddyn gyntaf. Oedd cael byw efo bobl oedd yn amlach na ffeidio yn dod o ardaloedd tebyg i fi. I fi'n bersonol, nes i ddewis aros mewn llety Cymraeg. Mae o'n gymaint o gymuned Gymraeg clos sydd yma um, a mae o'n gyfle i fod yn cyfathrebu efo pawb drwy gyfer yn Gymraeg a mae pawb yn teimlo fel teulu. Pan o'n i'n dewis llety i fynd i'r brifysgol, um, o'n i yn sicr eisiau llety Cymraeg gyda siaradwr Cymraeg achos yn yr ysgol oedd lot o'n ffrindiau i er bod fi o ysgol Gymraeg yn siarad Saesneg so o'n i eisiau'r cymuned Gymraeg yna pan o'n i yn mynd i'r brifysgol a oedd y brifysgol wedi gwneud e'n hynod o glir pa opsiynau oedd ar gael trwy'r Gymraeg um, a ges i y lle o'n i eisiau yn y pen draw a byw gyda pimp o bobl arall oedd i gyd yn siarad Cymraeg o wahanol ardaloedd ar draws Cymru a ni dal yn ffrindiau hir heddi. Um, mae cyfnofol, uh, cyfnogau llesiant yma yn um, well, dda oherwydd mae hi'n gallu siarad Cymraeg A dwi'n credu mae fe'n mae hwnna'n gwneud fwy o fel gwahaniaeth i fi oherwydd dwi'n gallu rannu fy um, fy profiadau efo hi yn y Gymraeg ac mae'n gwneud fel difference fel enfawr i fi. O'n i yn bersonol wedi ceisio cael cymorth trwy'r Gymraeg yn ymwneud â llesiant um, yn anffodus oherwydd nifer cyfyngedig o bobl oedd ar gael i gynnig y ddarpariaeth trwy'r Cymraeg, o'n ni ddim wedi gallu cael y cymorth yn y pen draw. A fi'n credu bod e mor bwysig bod y cymorth yma ar gael trwy'r Gymraeg yn eich iaith chi oherwydd dyna'r ffordd fel fi'n bersonol yn gallu mynegu teimladau a'r problemau sydd da fi yw trwy'r iaith yna, felly fi'n meddwl bod e'n rili bwysig bod y cyfleoedd yna ar gael trwy'r Gymraeg. O'n i'n gwybod bod o ar gael yn Gymraeg a jyst yna oherwydd oedden nhw'n deutha ni'n cychwyn blwyddyn bod o ar gael i ni yn Gymraeg. Ydy, ie, yeah, mae'n really bwysig. Mae, fel ni'n ei dweud, mae'n teimlo'n gytrefol iawn. Mae'n just kind of teimlo fel ti'n siarad i mam, neu siarad i dam, neu siarad i ffrind pan ti'n siarad trwy'r iaith ti eisiau. A hefyd, mae'n haws i eirio beth ti'n really yn teimlo.